Matiang'i tari moisio oino, mocha gotoretera iga akere ensa ere nokomokora buna motagete. It can't work. Ng'a kagocha gosia chirari, mwamobangera chisegi. Kabisa, mwamobangera chisegi, abamura bagoakanwa basoe etown, babwate emioro, babwate ebibago, babwate amagena, ng'a bamoite, nabaite nabato bana united opposition. Togakira omokera ng'a intwe nabachara. Moiso onde iga nabakore evidio, ingo barabwo na Dunstan Omari arenge korokia obochaye gochia ase abanto ba Jubilee bare amo na Matiang'i. Akamanya koorokia ng'a nyaribo nomuya na momura omwabo nabaya, mpaka akari na mokoyo oye Ben Momanyi rikondo. akarina echairperson ya Jubilee, national chairperson ya Jubilee party Vincent Kemosi rikondo takwana amatanga in fact ibaruete batakwaneti bono rero ase evideo ntete mbaoroki amatanga Kemosi baumeranete na Vincent naki akorokwa Kemosi baumeranete na Steve Mogaka momura omwabo Dunstan Omari ore monto bia beto totarachiare rigereria. Gotwara omochumba ontang'anerete, omochumbe naende ore echiamani y'ekiama kiane, nere ogosaini chibesa chi'omosara one nachire. Igo rero nimaete ng'a ngocha ara aa, inche nare gocha gopanga abanto, lakini omochiamani one gachire aa, bono nimanyete ng'a mbuya tore. Engaki nkorangere chi'omweshimiwa Vincent Kemosi, asante gotuletea rambirambi yako. God bless you.

Vincent Kemosi noatenene nabwo, Ngokwana bare amotoereru, onde taiyo okorama onde, onde taiyo okorwana nende esegi. Onde taiyo. Igo ng'a amatanga aya abete West Mugirango, ase Dunstan Omari are kobarana rikondo na ebitina bia Dunstan Omari. Literally na ebitina bia Dunstan Omari. Momura omwabo bwanchire, tibaminyokanegetie oyo okobua abue. Nkai rende ekoruera Dunstan Omari agocha koreta ebitina. Ng'a ase dansa nyuma aria tari amatanga aywo are very peaceful. Kera omonto ngoe wari ikondo naende oebu ribaga buya kabisa okwana. Paka Kemosi ateba ng'a ase narenge narenge acting empi. Kina ikaha bono koro inche tindi acting inche bono aspirant naye the substantive MP ya West Mugirango Steve Mogaka. Oyuere buya. Eye nero siasa toganeti gusii yaito tari siasa ya korina abanto amakondo gokania abanto omosacha oria omosacha kabisa ogotenena kabisa omosacha onyomete obwate omokungu obwate na abana gwatenena kabisa kworokia obochai omosacha onde ogusii obwate omokungu nere obwate na abana that's unacceptable in me gusii naye buna obwate omokago na oyo nabwate mokaye goika abanto basikwe. Simple and clear. Eh? Duster nomare obochai obo kwaretera bosii, gachia otige. Rero totete kokorokia buna ntwe ntobwati mang'ana ndonsi naye. Naye otochagi buna abanto bamatiagi. Ntori gochi go expose mang'ana tomanyete iga. Lakini ase bono iga tiga totebe in simple terms. Keep off korokia obochai. Onye ogotete osoa siasa soa. Tobase kori nabande makondo. Morara monto matiang'i. Gakori nonde bwensi, gakori nonde bwensi rikondo gokwana. Ntobwate amatanga bo Onyonga, aria ase ng'ina asirete, ng'ina Richard Onyonga. Abanto ba one term na two term mbarengeo. Abanto ba one term bagakwana, na aba two term naro bagakwana. Osoro agakwana, Japhet agakwana, onde bwensi obwate amang'ana aya Ruto nakwanete. Ime goikera. ase amatanga are Nyamira County ase matiang'i amenyete ase mpaka omanye goikera dansa omanye ng'a naye okori nabanto amakondo. That cannot work. Eye tari gusii yaito etoganetie. Eyio tari gusii yaito etoganetie. Abana abagusii more Nairobi nabare mogusii. Goika totebane ekemaene igaa. Dansa omari oyo nare igo. Nabe ntotebiwe ki more Nairobi ase ki matiang'i. Buna matiang'i amosigete, mwanya okora matiang'i gakomorama ande onsi, gakomokwana ande onsi, gakomwatora ande onsi. Lakini barabwo ki banyore ribaga, na okoorokia William Ruto ng'a mbachete matiang'i. Oria ntomochaete. Matiang'i tari moisio oino, mocha gotoretera iga kera ense erinde okomokora buna motagete. It can't work. Ng'a kagocha gusii chirari, mwamobangera chisegi. kabisa momobangere chinsa egi abamura bagoakanwa basoe town babwate emioro babwate ebibago babwate amagena ng'a bamoite abaite na abanto bande united opposition togakira omokere ng'a intwe nabachara mokobangera kabisa epresidential candidate y'abagusii ache gusii yo ng'a agocha intwe juzi abasani baye bagacha oo united opposition ekebwatana na abanto bande ba Linda Mwananchi mokamoakera amagena. Oyio matiang'i mogoroke bocha aye. Ng'a egere aroka ne sukari tamaeti kende, ere taiyo, tari inguru. Eeh. Yaani ng'a inwe ase more no go diminish matiang'i. It's not going to be accepted ase gusii twarora, twakira amatanga, twarigereria abangwana bakorokia matiang'i bocha aye. No way. More especially abangwana aba basomete. Ere na realizire abanto bagocha amatiang'i, na abagaka. Bamanyete gotebia na bono iga, bamoa amasikani. bamosiire buna omogaka, toroki intwe abasae ngochia aa toroche, ng'a nini mogotena the first people mo go attack matiang'i, ntaete motegerere clip kere akia ongwae, oyo na ongwae the former governor of kisii county, noo are serekari. Tokomoigwa itukori mogakora amamati ang'e gose gakomorokia gochia inchera ende yonsi. Naki ongo aye ase kere nagenda ande onsi, he will be respected. He will be accorded his respect buna omogusii, egavana, omogambi ogambire gusii ense enchera engiya. Tari kora amamati ang'e, tari gochaya onde. In fact, ongo aye na omogaka osikire sana. Eh? Timanyete nonya bono onye titamobekerete spokesperson y'abagusii. Tokamanya korwa oo, Amagaka mpaka mochie motoerese, narigia omogaka onde iga aya, ngobeka nde clip kia more ebinto agokwana, tindakebeka, naroche rende kagokwana igoro amang'ana a getabu. Goika abagaka twechoke, mwechoke kabisa, there is no way ng'a abasubati, bono iga the last person ore korara matiang'i, agorokwa. Nonya Doris toto. Sikuizi okirire tari korama matiang'i ochake kogamba buna omosubati bw'amasikani. That is what we need. Kaba UDA but sika matiang'i. Buna nere abasigete. As simple as that. Mosubati oyi tari korama matiang'i. Abanto batang'aine bono iga korama matiang'i. Naba abagaka. Abagaaka, abande babwate oboamate bwange kabisa, gokora nde evideo getaha morore, omongwana oyomo osometi matiang'i, ng'a nere omotang'ani korama matiang'i, gaki gaki gaki gaki, gaki gaki, enyandamwamu eye teri goita abagusii, inche narorire Uhuru Kenyatta gakoborwa president, tindara moika oyo gakomorama. Na rore Kalonzo gakoborwa obopresident, tinarora bas baikamba bakomorama. William Ruto oyo taikorera nonya magendereo ase obo, nonya state house taikorangeria basigisi, lakini tari korama. Lakini tari korama. Inche iga agusie, kimanyi mogosoro noyo bare, mokoboka mambia, egasi ere nogo decampaign Matiang'i, ogo decampaign Matiang'i. Baria more UDA mokorama Matiang'i, igoro yaino. Anga koreta amagenderero, anga kooni Ruto, omegenderere korama amatiang'i. Rituko rigoika tarehe ikomi mwezi wa nane 2027 inche tincho. Nabakanire, inche tincho. Na kure amatiang'i gusii tari koigwa. I'm telling you. Kure amatiang'i gusii tari koigwa. Take it to the bank. Baria babangete ng'a mbache babe chikura gotumia eserekari, mwang'ainire. Gusii, oimoke, matiang'i akerwe ekura, onye ibe, no way. Gusii eya manyegeti inke ase nyecha agambete oteni arenge eh ase twabwate omongwana korwa ko ng'a Rwanda mage naki naki mwakorokwa oyo oyo omobani moche there is no way moraibe chikura chia amatiang'i in Gusii eba pi nchira nabatebi take it to the bank onye mobangete ng'a mochie moiberwe chikura na eserekari bono orama amatiang'i mmh.